Энерджайзеры эшләп әле егет, менә дигән җырчы, шәп итеп бии белә торган Мөнир Рахмаев. Еее, сәлам алейкум дуслар, менә алары бит, Аллага шөкер җиттек, хәзер инде башланды сораулар, тыңлыйбыз. Мөнир, ничек синең хәлләрең? Әйбәт,
эштән кайттым да инде менә шляпаны алдым да өйгә кердем, балаларны күрдем, и менә монда мәктәпкә килдем, синең белән күрешергә.

Мәктәпнең күпме генә выпускниклар чыкты инде менә. Менә алар белән күрешәбез бергәләшеп, концерт ясыйлар, хәзер әкрен шундый чәйләр эчеп утырабыз. Менә шундый традиция безнең ел саен күрешәбез. Димәк, син классташлар белән элемтәдә? Әйе, әйе. Ну, бер-ике кеше белән, әйе. Күбесе кайдыр йөри, кая йөриләр, белмим. Алар килмиләр ничектер. Бәлки, гаилә, балалар, эш. Аһа, классташлар белән элемтәдә булган Мөнир Рахмаев мәктәп программасын ничегрәк белә микән? Хәзер тикшереп карарбыз. Һәм беренче сыйныф, математика. Мөнир Рахмаевка каршы беренче сыйныф укучысы уйный.

һәм бер коткару шлюпкасы булган. Икенче корабльдә дүрт кечкенә шлюпка, ике коткару кораблендә барлыгы ничә шлюпка булган? Син мөмкин тору планда әйбәт укыдыңмы соң? Яратып кергәнме курска? Әйтәсем килә, менә мин гуманитария студентларны бик ярата идем.

Тәкъдим өчен берле дә, икеле дә алган Мөнир Рахмаевның беренче сыйныф математика буенча белемнәрен тикшерик. Мөнир, синең җавабың? Һә, мин менә монда карап алдым. Ну, минем унбер булып чыкты. Аһа. Әйе, унбер шлюпка. Ике коткару кораблендә барлыгы ничә шлюпка булган? Аһа. Ике коткару кораблендә унбер шлюпка булган. Аха, һәм бу дөрес түгел. Аха, рәхмәт, бәйрәм белән бер тулыгыз.
Чөнки безнең Әдиләнең җавабы дөрес. Э, бер коткару кораблендә биш кечкенә һәм тагын бер зур шлюпка булган, әйе, алты һәм тагын дүрт, ун. Молодец, Әдилә. Синеке дөрес. Ике коткару корабльдә ун шлюпка. Ун шлюпка, әйе. Меңнәрчә төр ундүрт шлюпканы йөри.
Димәк, беренче сыйныф биремнәре нәтиҗәләре буенча Мөнир Рахмаевка бер балл да бирелми, ә инде укучылар командасына бер балл бирелә. Исәп бергә ноль. Икенче сыйныф татар теле. Мияубикә ник уйнамый, күзләре боек аның, калын хәрефләр белән бирелгән сүзне тикшер. Әминә, менә бу боек сүзендә язырга кирәк, ничә хәреф, ничә аваз, ничек яңгырый, яңгырамы, саңгырамы, беләсең инде син аны, шулай бит? Нәкъ менә шушында кырыена гына язсаң да була, яме? Һәм инде, Мөнир, монысы синең өчен яңалыктыр.

Чөнки анда е
хәрефе ике хәреф бирә. Ике аваз бирә. Шулай бит? Генә дөрес җавапны белде. Бу сүздә ничә хәреф барлыгын, ничә иҗек барлыгын әйтеп бирде. Һәм икенче сыйныф бирем нәтиҗәләре буенча укучылар алда бара. Гомуми исәп, икегә, ноль. Еее!
Әмирне яратам сине.
Өченче сыйныф әйләнә-тирә дөнья. Мөнир, син шундый фәнне беләсеңме, әйләнә-тирә дөнья дигән?
Так, әйләнә, я думаю, что это окружающий мир, да, шулай.
Бар да мисендә икән. Булган иде, безнең бит ничек природа, природоведение, природоведение булган иде. Әйе, әмма хәзер ул окружающий мир, әйләнә-тирә дөнья дип атала. Һәм инде анда, әлбәттә, әйләнә-тирә дөньяда булган процесслар өйрәнелә. Минемчә, синең өчен бер дә авыр сорау булмаячак. Һәм бездә өченче сыйныфта Мөниргә каршы

Сандугачка серне сөйли, өй артында каен. Шул каенга сөенеп җырлыйм, сине сагынган саен мин җырлыйм, мин җырлыйм сине сагынган саен. Менә шулай. Ай, рәхмәт.
Бу кеше аңа бераз сөйләмәде. Ләкин без монда җырлаган өчен бал бирмибез, без дөрес дип җавап биргән өчен бал бирәбез. Шуңа күрә дәвам итәбез. Әйе. Әйдәгез карыйбыз. Әйләнә-тирә дөнья. Бу рәсемдә үсемлекләрнең сулау процессы күрсәтелгән. Калдырылган урыннарга тиешле сүзләр яз. Аңлашылдымы, нәрсә икәнлеге? Тут показан. Аңлашылды инде.
Понятно, да, үсемлекләрне сулау процессы. Һәм менә шушы түгәрәкләргә калдырылган урыннарга тиешле сүзләрне табып яз.

бар. Исәп шул ук кала, икегә нуль. Дүртенче сыйныф, инглиз теле. Мөнир, ничек сиңа хәлләр инглиз теле белән? Бар, нидәләр генә. Син инглиз телен өйрәндеңме соң мәктәптә? Юк, дойч.

Хәтерләмәсәң, подсняли нормально. Так, смотри, инглиз теле. Менә монда бирелгән сүзләр, бер мисал күрсәтелгән. Бу сүзләргә туры китерергә икенче

Интеккәннән соң, укучылар командасына да, Мөнир Рахмаевка да бер балл да бирелми. Димәк, исәп шул килеш кала, өчкә бер. Әлегә укучылар командасы алда бара. Алтынчы сыйныф, география. Мөнир, ничек синең хәлләр география белән?

Шулай итеп, безнең бу уенда укучылар командасы җиңүче булды. Ләкин Мөнир бер дә борчылмый, чөнки ул мәктәп программасын тагын килеп укырга әзер әле. Шулай бит, Мөнир? Ошадымы сиңа мәктәптә? Ошады, бүген дә укыйм. Рәхмәт, Илсур. Бүген укучыларыбыз Мөнирдән көчлерәк булып чыкты. Ләкин без бер дә борчылмыйбыз, Шушының белән безнең тапшыруны тәмамлыйбыз, Мөнир Рахмаевка, мәктәп укучыларына һәм икенче Тпар гимназиясенә бик зур рәхмәт әйтәбез.
Рәхмәт бик зур, Вәсилә, балалар сезгә бик зур рәхмәт, уңышлар сезгә. Күңелле булды, мин ашадым, тагын чакырыгыз, килербез. Киләчәктә дә күп итеп бишлеләр алыгыз, яхшы укыгыз.